Toýly Öwezow bir gowy goşgy düzüpdir. Ahmet hakynda şol goşgyny Ahmet imodan ugratdy. Okap ber diýdi. Ondan sag bol Tanya Fazol goşgyny okatmak üçin beýlede soramaýanlygyň üçin. Janyň sag bolsun. Döwrümiziň zehinli şahyry Toýly Öwezow Ahmet seň dörejiligiňe bagyşlap bir bäş bent goşgy düzüpdir. Men onam imodan ugratdym-da şuny bir okap ber diýip. Şony diňleýjilere ýetireli. Yhlasyň, şöhratyň ganatyn guşdy. Sungat boldy mydam hemdemiň Ahmet. Ýaşlaryň kalbynyň gapysyn açdy, ýönekeýje aýdym damdamyň Ahmet. Ylham ýollaryndan dynman döretseň. Aýdymlaryny ýatlap, halypalar Kakaw, Saba neressäň, Hormatyn gazandyň yzla arassa ussat Babamyrat Hamdamyň Ahmet. Sungata yhlasyn ýürekden bilýän. Meniňem azajyk degşesim gelýär. Bolsa-da, gapdaldan ýaňsyly gülýäň, şonda-da ýaýrap dur damdagyň Ahmet. Şöhrat çyndan ýa oýundan geljekmi, käbir zada gynanjakmy, güljekmi, garaz, iliň agyny ýygyp boljakmy, üns berme, aýdyber aýdymyňy, Ahmet. Alyp gaçýa hyýallarym, oýlarym, bezäp iliň dabaraly toýlaryn. Göreli zehiniň dünýä ýaýlanym. arzuwlap ýollaryň aýdyň Ahmet. Tüweleme şahyryň galamy ýiti bolsun. Ine ýönekeý jor Damdym atly aýdym nireden kellä geldi? Aslynda bara bir ýa Aýjagaz diýip ýa Aýşöhre bar diýen Aýjagaz diýip bir söwda zady edýär ol Tüweleme öz zehinli gyz ol aýdym sazyň gowy bolýar şol maslahat berdim. Şuny aýt diýdi.
Hawa şuny aýdyň diýdi.
Aýtmaýyn indi dogry ünsem beremok gelip ýör beýleki diňläp gördüm ol indi.

Ýok, oň özem ýaňky ýaňky nemeler iňlisçe zat gowy bilýän oglanlar gowy nemesini paýlaşypdyr zat diýip diňe ýagşyny görüň däl ol. Şeýlemi? Gowy hakykatdanam hakykatdanam paýlaşypdyrmy? Paýlaşypdyr diýýär. Onnoň ýenede bir zat oglanlar daşary ýurtda zatda şu originalyny goýýarlar welin ýene. Gowy. Ýa şu dam dam goý diýip.

Gapylmy, tapylmy. Ýa. Ýa ýöne bar ýa şu gaçyra geçýän. Şuny jany sag bolsun. Ýa. Ýagşy, ýagşy Myrat bular sen özüň aýtdyň abi hakykatdanam mahabatlandyryp bilýärler. Şu meselem şu sok eçil. Ine mundanam gaçym gelýär. Gaçym gaýýar. Ahmet janyň sag bolsun. Taze ol taňa ýatan ýörite toýla görsün sen hakynda düzen goşgyny.

Agramyrak zat goýbermek-de biziň maksadymyz bolýar.
Türkmen aýdymlaryny milliligi öňe Düýnden aň şo dam-dam oý-oýdan soň men näçe diňleýjini täzeledim-de. Aha. Täzeledim ol düýn bir meniň Gülzeminde bir Memede doglan gününe oturyşyň çagyrdylar. Şo ýerde ýaşlar beýleki aýdymlarymam

Diňleýjiler Damdamdan gaçyp gitjek ýeriňiz ýokdur. Ine gördüňiz-ä men gaçjak boldum bolmady Damdamdan gaçyp bol bola düşdüm.
Sag boluň. Sag boluň.